F'dal-perjodu qed jitressqu nies il-Qorti akkużati illi b'użu ta' dokumenti ffalsifikati ingħataw flus f'benefiċċji soċjali li ma kienux intitolati għalihom. Mela, biex nara li qed nifhmek għax jien ma naf xejn fuq dal-każ allura qisek qisni qisek qed mhux qisek qed tkellimni dwaru l-ewwel darba sewwa. Mela. Xi ħadd li mhuwiex intitolat għal benefiċċji soċjali jieħu ID card, imur f'post li mhijiex tiegħu, li ma jsejjaħx lilu. Le, le, le, no.
Issa nispjegalek, no, no, din m'għandix taqsam ma' tal-vot. Le, le, mhux ma' tal-vot qed ngħidlek. No, no, no. No, dana.
Mela, l-identità, għax inti mela, semmejt l-identità. Ħa nispjegalek. Mela,
biex jinxtraw il-voti, mhm. wara l-2014, mhm. Din hija l-ewwel darba li ħa nkun qed nitkellem dwarha fil-pubbliku. Forsi b'ċertu dettall. Wara l-2014, il-Labour Party ħoloq skema li kienet koordinata sal-iċken dettall, li fiha kienu involuti ħafna mill-ministri, inkluż l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, inkluż uffiċjali għolja tal-Partit Laburista.
Ismijiet arkitetti ta' din il. Għandek diversi. Ta' din l-iskema. Għandek, għandek, għandek, conspiracy. Għambuta u yes, yes, yes, yes, yes.
Li kien jiġri. Kienet prassi kważi iktar mill-li. Mela, li kien jiġri, ħanġib eżempji biex ninftijem. Mhm. Ma nsemmu l-ħadd, jina smajt li John Mallija għandu zaqqu tuġaw u qiegħed igorr kontra l-Gvern. Qiegħed jgħid illi fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, fl-elezzjoni tal-MEPs, fl-elezzjoni ġenerali, 2017, 2022, mhux ser jivvota. U allura, il-Labour Party għandu central nervous system very well organized, U allura the complaints get channelled up quite quickly. U allura jien inwassal il-messaġġ li John Mallia għandu żaqqu tuġgħu u dan hemm ċans ma jivvutanniex. Tiskatta sistema li hija a criminal conspiracy, hija konġura, fejn jiena ningħata il-go ahead minn Ministru jew minn Customer Care tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u niġi fuq John, isma' John għalfejn qed tgorr għajt? M'intix tara l-ġid li qed jagħmel il-Gvern? U tgħidlix, tgħidlix kelli t-tifel ma daħluhulix il-Freeport ara tat-tar li daħluh. Tiegħi. Issa jżeggu jieħdu l eċċetera. U ejja John. Ej, ismani ftit. Ara, ħanna millek proposta. Ħatara, ara. Trid nirranġalek biex tibda tieħu 400 fix-xahar on the side, on the quiet, Kif, x'jiġifieri? Int tismagħni? Trid? Eh, żgur kieku tajjeb, kif? Għax naqta' kieku l-loan tad-dar nibda nħallashom bih. Ara, ismagħni ftit, ara, il-Labour ma jmissu ħadd. Il-Labour ma jistgħu jagħmlulu xejn. Ibusulna l-bi. Tal-kliem verbatim, eh, li qed nuża. Oppożizzjoni mejta, ma ħa jagħmlulna xejn. Taf Dani? Xi trid nagħmel? Ħa ngħidlek xi trid tagħmel. Mur hemmhekk. Jafu bik, imexxuk, jagħtik envelope, tmur bih quddiem bord tas-sigurtà soċjali, Santa Venera, ħames minuti kollox, tgħaddi mill-bord, tibda tirċievi 400, 440 fix-xahar. Issa, inti tagħmel hekk, tmur f'post partikolari, jkunu jafu bik, għalhekk kienet sistema very well organized. Biex inti tkun intitolat għall-ogħla għajnuna tad-diżabilità severa, din tal-400 u xi ħaġa f'kull xahar, il-liġi tas-sigurtà soċjali telenka mard partikolari li tliet konsulenti, tliet professuri, iridu jiċċertifikaw f'dal-każ il-John Mallia li jbati minn, Alla ħares qatt, minn? Waħda minn dawn il-mard. Issa waħda, mela, fost il-mard li hemm imniżżel f'din il-liġi hemm l-ispina bifida, Għandek l-epilessija, però b'iktar minn erba' darbiet fix-xahar fits. Għandek dawn it-tip ta' il-lupus, lupus. Għandek diversi. Mela li jekk bl-amment hemm tmienja jew disa'. Cut a long story short, inti tmur xi mkien fejn bl-għajnuna ta' nies fil-Gvern ikunu saru tliet ċertifikati foloz ta' tliet professuri li jgħidu illi John Mallia kien pazjent tagħhom. Kif isiru t-tliet ċertifikati volots? Min qed jagħmilhom dawn iċ-ċertifikati volots? Jiġifieri, jiġifieri, jiġifieri.
Ċertifikat bil-letterhead tal-professur jew bil-letterhead ta' Mater Dei. Professur li vera jeżisti.
Professur li vera jeżisti.
Mhux hekk?
Mela, dal-professur, li ovvjament ma jkunx jaf li ntużat il-firma tiegħu,
Jiġri frodi wkoll. Yes, yes, yes. Jiċċertifika li John Mallia huwa pazjent tiegħu u jsofri minn din il-kondizzjoni. Firma. Firma vera tiegħu, eh? U l-firma vera tiegħu minn fejn tiġi? Il-firma vera tiegħu eh, eh, jiffalsifika xi ħadd Jiffalsifika xi ħadd.
Suspettakkom huwa li jiffalsifika xi ħadd. Iffalsifika. Għandkom- Għandkom eh, Iffal- suspett li li li xi ħadd minn dawn il-professuri huwa parteċipi No, no, no, no, fil-iskema. assolutament.
No, no. Żgur li Ġew le.
mitkellma, ġew mitkellma kollha u konfermaw kollha illi hawn qed nitkellmu uj. Xi disa' mitt ruħ, eh? Eh, jiġifieri. U l-professuri kollha ġew mitkellma. Disa' mitt ruħ?
Żgur. M'hemmx disa' mitt ruħ imressqa? Le, le, le, s'issa tressqu xi mija, mija u ħamsin. S'issa. Għandek, għandek globalment, u jiena qed ngħidlek disa' mija sal-elfejn, ċe, mill-elfejn u għoxrin. Ġifieri, ġifieri s'issa qegħdin nitkellmu sa 2020. Id-disa' mija minn fejn qed iġġibhom inti? Kif ta' Għaliex? Fejn rajtu hemm xi direttorju? No, no, no, no, no.
L-informazzjoni li għandi minn ġewwa l-Korp tal-Pulizija li qegħdin jinvestigaw u jinterrogaw dawn in-nies. Files miftuħin bħalissa tgħidli hemm disa' mija. Viċin, viċin ħafna, viċin id-disa' mija, yes, u ovvjament kull ġimgħa jiġu skopruti każijiet ġodda. Issa, insa dal-mument. Mela, ħa nkomplilek anzi. Insomma, mela allura inti biċ-ċertifikat. Dan huwa biex nissottolinja biex dan huwa il-hardcore laburist. Yes, yes, yes, hardcore.
Li issa, li issa, nini nini jivvutaw, eh? Issa dajdu l daqs. Hmm. Ok? Għax tras u l-qorti għandhom il-kondotta maħmuġa u rridu jirritornaw il-flus misruqa. Right li so, Pero mhux kbira. Pero mhux kollha, issa issa pero ħaniġi għax hemm sfumatura. Hemm sfumatura. Inti taqbad l-envelope, tmur id-dipartiment, mhm. it-tlet minnis li jarawk fid-dipartiment Santa Venera ikunu on the take u koll. Inti ġomma lija, dal-ID card tijak, iva. Dal-mobile tijak, iva. Dan l-indirizz tiegħek? Iva. Bagħatli mill-Lupus u int? Iva. Għaddejt. Sa tirċievi minn għandna. U ddum ħames minuti. Toħroġ u erba' xhur wara. Daw it-tlieta min-nies mill-im dipartiment. Mis-social services.
Mis-social services. Servizzi even better waqt il-COVID. Waqt il-COVID iċemplulek.
ma tmurx għal bord. Daw in-nies, daw in-nies li eh, fl-isem l-istat approvaw dawn mhm. il-dikjarazzjoniet li huma kienu jaffu li huma foloz. L-għolet inti ċert fuqa?
Iva.
ġum resqa? Edin irġum resqa. Ħanna sal għalija. Ħanna sal. Issa. U allura, Erba' xhur wara tibda tirċievi ċ-ċekk. Hemm ċirkostanzi fejn nies midħla tal-Partit Laburista jew nies midħla viċin ministri tal-Gvern, fosthom pereżempju f'Ħal Tarxien, min kien viċin Konrad Mizzi, pereżempju, il-middleman, jgħid il-John Mallia L-ewwel sena benefiċċji trid ittihomli. L-ewwel sitt xhur benefiċċji trid ittihomli. Mhux koll każ. Nieħu senserija. Iva.
Mhux kollha, biex inkun ċar. Mhux kollha kienu jagħmluha, imma. Però hemm ċertu runners.
Hemm ċertu runners. Hemm ċertu runners illi kienu jieħdu. Runners qed jiġu mressqa wkoll, jiġifieri. S'issa le, s'issa qed jitressqu l-lower tier.
Issa.
Issa. U allura x'ġara? Files miftuħin mill taf inti iva. fuq ir-runners.
Is iva, nikkonferma. Fuq il-ministri?
E,
dik ma nafx, nittama li iva għax hemm ministri li huma kienu stess li rrakkomandaw in-nies jitlu f'dis sistema.
Mela, tlaqna?